Helo bawb a chroeso'n ôl i Taro gyda Nia. Wel heddi fi'n mynd i wneud darlleniad o'r wythnos sy'n dechrau'r 4 ar bymtheg o Ionawr 2026. A ni'n mynd i edrych ar egni'r wythnos, ni'n mynd i edrych ar sialens yr wythnos a ni'n mynd i gael neges bach gair o gyngor wrth ysbryd i orffen y darlleniad. Croeso mewn ysbryd. Cofiwch taw darlleniad cyffredinol yw hwn a os nag ych chi'n ffindo fe'n addas i chi jyst gadewch e fynd. Ond edrychwch mas am egni yr wythnos. Gewn ni, please, egni yr wythnos. Un grŵp lyflu ni fan hyn ar YouTube, please, ysbryd. Diolch ysbryd. Egni'r wythnos, please. Egni'r wythnos. Oce, okay, egni'r wythnos yw'r saith o ffin. Nawr, mae'r saith o ffin yn siarad am cadw mlaen at rhywbeth, oce? Okay? dim roi lan fan hyn. So mae rhywbeth wythnos ma sy'n ei chi dimlo fel, o, oh, mae eisiau fi gadw fynd gyda hwn. Gallai fe fod rhywbeth yn eich swydd chi, oce? Okay? Rhywbeth chi wedi bod yn gweithio ar, chi'n gweld yn anodd i gario ymlaen gyda, oce? Okay? So, wythnos ma, nawr yr amser, Rhowch eich pen lawr a cadwch ati. Na beth yw neges y cerdyn yma, oce? Okay? Rhyn peth os ydyn ni siarad am berthnasau neu rhywbeth, felly bod cwpl o bethau wedi dod lan i chi yn eich perthynas am angen i chi weithio trwyddyn nhw. A cadwch eich hunan i fynd, oce? Okay? Newch yn siŵr bod chi ddim yn fel baco lawr o hwn, achos ty beth ych chi'n meddwl sy'n iawn fan hyn, oce? Okay? So gyda'r cerdyn yma, mae'n ma Cerdyn dal ati yw hwn, oce? So daliwch ati wythnos ma yn ty beth i chi'n neud, oce? Diolch ysbryd. Felly bod rwy sialens gyda chi hefyd um, wythnos ma sy'n dod mewn. Um, felly bod rhywbeth mynd i fod yn sialens i chi, oce? So, ond mae rhaid i chi gadw fynd, neges ysbryd fan hyn yw cadwch fynd, pidwch roi lan fan hyn. Oce, os ych chi'n teimlo fel roi lan, pidwch. Ok, diolch Ysbryd. Gewn ni sialens yr wythnos, please. Sialens yr wythnos. Ok, a sialens yr wythnos yw'r tri o gwpane. Na, mae'r hwn yn siarad am ffrindiau, gallu fod yn perthnasau, ok? A timlad cymunedol felly hyd yn oed, ok? So bod hwn, y cerdyn yma yn dod lan yn eich sialens chi, wedyn i wythnos yma, mae angen i chi fe mas na. Dod dy hunan falle mas na, oce? So os chi wedi bod yn cadw hunan mewn, mae lot o'n un mis o nawr, ni'n jyst yn aros yn y tu, ac mae rhi o'r tu fas, neu mae'n bwrw, neu ty beth, oce? Ond mae ysbryd yn gweithio chi wythnos yma. Newch yn siŵr bod chi'n gweld ffrindiau wythnos yma. Newch yn siŵr bod chi'n neud rhywbeth yn y cymuned wythnos yma. So hyd yn oed os chi wedi bod yn teimlo fel, os mae fi moyn neud dim, so fi'n teimlo rhi gret, o mae anod arno a popeth fel la, oce? Okay? Meddyliwch nawr, ok, mae angen i chi gael yr amser hyn yn y cymuned neu gyda'ch ffrindiau neu'ch teulu, ok? So cymrwch amser wythnos yma, cerwch mas, cerwch i gymdeithasu wythnos yma, ok? Cerdyn cymdeithasu yw hwn, a mae fe'n dod â lot o bleser i chi. So sialens chi wythnos yma, neges wrth ysbryd fan hyn a'ch sialens chi yw mynd mas, A newch tymed bach o gymdeithasu, ok? So pinne taw gyda'ch tili neu pinne taw gyda'ch ffrindiau, ty beth yw e, ok? Neu grŵp yn y cymuned, ty beth yw e? Cyrwch mas wythnos yma, mae eisiau mach o amser mas yno chi, mae eisiau chi gymdeithasu. Achos mae angen i ni gyd gymdeithasu i ryw raddau, ok? Hyd yn oed os nag ni'n teimlo fel e. Ni'n dod nôl ar ôl noswaith mas o fod gymdeithasu. A ni gyd yn teimlo rwyfant yn well, ok? A Weithiau mae angen help ffrindiau yno ni, neu mae angen bach o gefnogaeth yno ni. So mae angen i ni gadw mewn cysylltiad gyda'n ffrindiau, okay? Yna'r sialens wythnos yma i chi. Diolch ysbryd. Gewn ni nawr, please, dy neges di, gair o gyngor am yr wythnos, please. Okay, a gair o gyngor am yr wythnos. A beth sydd wedi dod mas i chi? Wythnos 'ma, fel gair o gyngor wrth ysbryd, yw cerdyn y farn, ok? So barn fan hyn. Ok. A mae'r cerdyn 'ma yn siarad am geni newydd, ok? So diwedd cyfnod yn eich bywyd chi, a nawr mae'n amser i chi fy' mewn i geni newyddyn, fel maen nhw'n gweud yn Saesneg, a rebirth, oce? Okay? So, chi di dod nawr, chi di mynd trwy lot yn eich bywyd, chi di dysgu lot yn eich bywyd yn barod, oce? Okay? A nawr mae'r cerdyn yma yn dod i weithio chi, right? mae'n amser i chi'n ar gael geni newydd, oce? Okay? A falle traws newid eich bywyd chi rwyfaint fan hyn. Mae fe'n gyfle hefyd i chi edrych nôl ar beth chi wedi bod yn wneud yn ddiweddar a wneud fel asesiad arno fe, ok? Beth felly sydd wedi bod yn gweithio yn eich bywyd chi? Beth felly sydd ddim wedi bod yn gweithio mor dda yn eich bywyd chi, ok? Oedych swydd chi dal yn addas i chi, chi'n hapus yn eich swydd. Oedych busnes chi mynd le mae fe moyn mynd, le, le, chi, le chi moyn iddo fe fynd, ok? Ond yw'ch iechyd chi'n timlo'n dda? Os eisiau chi edrych nôl a meddwl, rhaid beth llai wneud mach yn wahanol i, i wella'n iechyd i fan hyn. Eich perthnasau chi. Os angen gweithio rhywbeth yn eich perthnasau chi fan hyn. So mae'r mae cerdyn mae'n dod mas pan bod eisiau ni asesu'n bywyd hefyd, okay? A wedyn os ni'n teimlo bod angen newid pethau, ddod i'r newidiadau neu mewn lle, okay? a wedyn gallwch chi gael yr ail eni yn, okay, yr rebirth yn. Okay? So dyna'r gair o gyngor fan hyn. So wedyn ni, mae ysbryd yn gweithio chi, drychwch ar eich bywyd wythnos yma. Drychwch ar y pethau chi moyn wneud, drychwch ar y pethau chi wedi wneud, beth i chi wedi dysgu o'r pethau yna, a beth i chi moyn wrth symud mlaen wythnos yma. Okay? So dyna'r egni, dyna neges ysbryd wythnos yma. Okay. Beth na fi nawr, gaf fi Gaf ni tyma bach o glirdeb ar y cerdiau yma, oce. Okay. Diolch ysbryd. Allwn ni... Um, cael... Ww, allwn. Diolch ysbryd, oce. Okay. A mae honna mae'n dod mas. So, clirdeb ar egni'r wythnos, y saith o ffyn, yw'r hierophant, oce, okay? neu'r mentor, neu'r athro fan hyn. Wedyn ni wrth fan hyn, mae hwn yn mynd nôl, beth wedes i cwpl o funudau yn ôl yn beth di edrych nôl ar beth i chi di dysgu. Okay? So mae timlad i fi fan hyn, bod ysbryd y moyn i chi wneud hwn, mae moyn i chi asesu eich bywyd ar y foment, okay? a gweld beth yn gwmwys i chi wedi dysgu. A y pethau chi yn dysgu, mae rai chi wneud y newidiadau yna wythnos yma, dechrau wneud y newidiadau, a bod yn gadarn yn y newidiadau, oce, okay, gyda'r saith o ffyn yma, pidwch roi lan fan hyn. Rowch nhw mewn lle nawr wythnos yma, dechreuwch roi pethau mewn lle. Na beth i fi'n timlo fan hyn wythnos yma, oce? Okay? So fel fi'n gweud, pyn y daw swydd chi, mae rhaid chi ddod i pethau mewn lle nawr wythnos yma, i wneud pethau'n haws i chi falle i wneud eich swydd neu um, falle bod e'n amser nawr i chi symud mlaen at rhywbeth newydd yn eich swydd neu yn eich gyrfa neu rhywbeth, oce? Okay? So dyna'r egni wythnos yma. Drychwch ar beth i chi'n neud ar y foment, drychwch ar beth chi wedi dysgu a wedyn ni penderfynwch le chi moyn symud mlaen o'r pwynt yma wedyn ni. Oce. Perthnasau wedyn ni, wedyn ni, wel, chi'n chi rhoi pethau mewn lle wythnos yma, a chi wedi dysgu lot os y misiodd blynyddau diwetha yma, okay, gyda'ch partner os sy'n dych chi, neu os negos partner dych chi, chi wedi dysgu lot os y misiodd blynyddau diwetha yma, i wybod beth i chi moyn wneud beth i chi'n edrych am mewn partner yn, yn symud mlaen, oce? Okay? So'r fath na egni fan hyn wythnos yma fi'n gweud, oce? Okay? A fe'n wir, felly bod rhaid chi'n edrych am fentor i ddysgu rhywbeth. Felly bod chi'n edrych am fentor i ddysgu fel sy'n neud rhywbeth, fel sy'n ddechrau busnes newydd, fel sy'n um, symud mlaen yn eich gyrfa fel i chi moyn, oce? Okay? Felly bod rhaid chi'n edrych am fentor wythnos yma. Okay. Ond mae'r ma ma elfen yn o ddysgu yn yr wythnos a asesu, edrych nôl a gweld beth i chi wedi dysgu na egni'r wythnos yma. Okay. Gewn ni nawr, please, eglurhad ar y tri o gwpane yma, y sialens, please. OK, beth sy'n gyda ni fan hyn yw brenhines y ffin. Mae brenhines y ffin yn egni lyflu, OK? Mae'r brenhines yma llawn pasiwn, mae'n symud mlaen, mae'n awdurdodol, falle tawn dyma'r egni i chi mewn ar y foment. A o achos yna, felly bod chi ddim yn hala digon amser gyda'ch ffrindiau neu gyda'r grwpiau cymunedol chi'n chi, chi, chi rhan o, neu felly bod chi ddim yn hala digon amser gyda'ch dili, oce? Okay? Achos bod chi yn yr egni yma. So, sialens chi wythnos yma wedyn ni yw aros yn yr egni yma, ond hefyd gadael pobl arall mewn, gadael pobl mewn i'ch helpu chi wythnos hyn gyda rhywbeth. A fel fi gwe, falle dod jyst cymdeithasu we. Mae angen noswaith mas yno chi, oce? Okay? Falle dyna gyd yw we. Ond mae angen i chi wneud nes. Si'n rhaid bod chi'n camu mas o'r egni yma, oce? Okay? Egni, brenhines y ffyn fan hyn. Si'n angen i chi stepio mas o'r egni yma, ond mae angen i chi gymdeithasu neu cael Mae chw help wrth rhywun ne jyst siarad â pobl fi'n teimlo wythnos yma, oce? Okay? Pidwch â cloi'ch hunan bant wythnos yma. Byddwch yn agored i'ch ffrindiau, byddwch yn agored i joio'ch hunan tymed bach wythnos yma. Oce? Okay? Diolch ysbryd. Gewn ni nawr, please, eglurhad ar cerdyn y farn, please, cerdyn y farn. Oce, a Eglurhad yr Cerdyn y Farn sydd wedi dod trwyddo fan hyn yw'r wyth o cwpane. A mae'r wyth o cwpane yn siarad yn beth di gadael rhywbeth tu ôl, oce? Gadael rhywbeth tu ôl i chi. Um, cer, cered bant mewn i dyfodol newydd fan hyn, oce? Gadael pethau ar ôl. A bod hwn yn dod lan dy cerdyn y farn, fi'n credu mae ysbryd yn moyn gweithio chi wythnos yma. bod angen i chi wneud yr asesiad hyn ar eich bywyd. Okay? Drychwch yn glir ar eich bywyd, achos mae'r ma, cerdyn y farn hefyd yn siarad am gweld pethau'n glir. Okay? A wedyn i fan hyn, bod rhywbeth sydd angen i chi feddwl am gadael tu ôl i chi nawr. Mae'n amser i chi symud ymlaen wrth rhywbeth wythnos yma. Ok. So wedyn, ar ôl chi wneud yr asesiad mae falle, os drychwn ni ar hwn fel um, darlleniad cariad, wedyn ni, bod chi wedi dysgu lot am gariad yn y gorffennol, na mae'n amser i chi fynd mas a gweld pwy chi lli cwrdd â fan hyn os ych chi'n sengl, a wedyn byddwch chi'n gwybod, o, fi'n mynd i adael pethau fel yna, tu ôl pethau oedd ddim yn iawn i fi mewn perthnasau yn y gorffennol, a fi'n mynd i edrych ar bethau newydd nawr, achos fi wedi dysgu lot. o'r perthnasau fi wedi cael o'r blaen, a nawr yn mynd mlaen, pan fi'n edrych am rwy'n newydd, fi'n mynd i edrych am rwy'n i fi moyn, a smo fi'n mynd i fynd nôl i'r... Um, smo fi'n mynd i fynd nôl i ymddwyn fel o'n i arfer mewn perthnasau cyn ni, felly. Okay? So, achos bod chi'n neud yr asesiad yma, gyda cerdyn y farn yma, Mae fe'n helpu chi i weld beth sydd angen i chi symud ymlaen o. A wedyn ni, gallwch chi gael y perthynas newydd, y person i chi rili really moyn yn eich bywyd, oce, okay, fan hyn. Os chi mewn perthynas yn barod, wedyn ni, mae cwbl o bethau da chi falle bod rhaid chi sefyll lan am yn eich berthynas gyda'r cerdyn yma, oce? Okay? A wedyn, mae rhaid chi ddysgu A cadw chi'n anhyder, cadw chi'n ambarch fan hyn, mae teimlad y fi fan hyn, ok? Fi moyn gweud na wrthoch chi, mae rwy'n fan hyn angen cadw hi'n ambarch ar rhywbeth. A wedyn, allwch chi hala fwy amser gyda'ch partner a gyda'r teulu, ok? A allwch chi dal fod y person cryf yma Oce, me- menyw yw hon, ond gallai fod fenyw neu dyn neu ta beth i chi, oce. So, gallwch chi dal fod y person cryf yma, oce, ond hefyd fod yn rhan o'r teulu neu'r gymuned neu ta beth, oce. So, fel fi'n gweud, um, os oes partner gyda chi'n barod, hylwch mach o amser dyn nhw. Dyn nhw. Cymrwch yr amser mas, cyrwch mas gyda nhw, oce, cyrwch mas am noson, noson mas neu rhywbeth. A wedyn, byddwch chi allu barnu yn gwmwys Beth ellwch chi adael tu ôl i chi neu beth i chi moyn dod â chi yn symud ymlaen gyda'r um, ail enedigaeth mae chi'n mynd drwyddo ar y foment. Okay? Mae'r ma, ma, ma blwyddyn yma yn draws newidiol i nifer, nifer ohono ni, okay? a achos bod hi'n blwyddyn un, achos ar ôl um, cilch o naw mlynedd, ni'n mynd nôl at blwyddyn un. Ok. A blwyddyn un yw lle ni'n plannu hade ar gyfer y naw mlynedd nesaf, ok. So mae lot o ni ar y foment yn um, yn neud hwn, yn, yn, yn asesu'n bywydau, ok. Mae lot o ni'n neud ar y foment, a mae lot o ni'n neud lot o newidiadau achos bod hi'n blwyddyn un, ok. Mae fe'n rhoi hwb i ni i edrych ar beth sydd yn bywyd, bywyd ni a beth i ni moyn am y naw flynedd nesa, ok. So nawr fi'n credu wythnos yma chi'n mynd i wneud hwnna, chi'n mynd i edrych, rhaid, beth i fi moyn yn y naw mlynedd nesa. Fel fi'n gweud, felly taw gyrfa yw hwn, ok? Os yw gyrfa yw e. Chi, chi'n iawn yn eich gyrfa, ok? Chi'n chi aros lan am eich hunain, chi'n tymlo eitha cyffwrddus yno fe, ok? Ond chi'n des... A chi wedi dysgu lot yn eich gyrfa, ond felly bod chi moyn dysgu rhywbeth newydd nawr, felly bod chi moyn mynd lawr Llwybr bach newydd gyda gyrfa, oce, okay, nes, nes symud, gweithio i cwmni wahanol neu rhywbeth fel la, fel fi'n gweud busnes hefyd, fel lle bod chi'n moyn dechrau busnes neu mynd lawr trafwydd gwahanol gyda'ch busnes, oce. Okay? A wedyn eich sialens chi gyda hwnna, gyda'ch busnes neu'r gyrfa. Chi yn yr egni yma, chi'n redeg y busnes, okay? neu chi, chi'n dda yn eich swydd fan hyn, chi'n hyderus yn eich swydd fan hyn, okay? gyda brenhines y ffin fan hyn. Ond mae angen i chi hefyd Wneud beth sy'n neud i chi'n hapus fan hyn a gweithio gyda pobl sy'n neud chi'n hapus fan hyn. Falle bod peth bobl yn y gwaith dych chi smoch chi'n dod mlaen yr un dda, oce? Okay? Wastad rwy'n yn gwse, right? Ond, mae'r ysbryd yn gofyn i chi fan hyn, right? Cymrwch fwy amser nawr a meddylwch am beth i chi moyn fan hyn. Meddylwch am y fath o dîm chi moyn fod yn, okay? Er taw, trio gwpane hwn, ok? Os taw trio benteclau, byddwn ni'n gweud, o ie, mae angen tîm newydd yno chi. Ond y cwpane yma, ma, helpu chi'n emosiynol yw hwn, ok? Neu chi'n hapus, ok? So gadewch pobl mewn, neu gweithwch gyda pobl sy'n neu chi'n hapus, chi'n hapus i weithio da wedyn ni fan hyn, ok? Wedyn, wedyn ni gyda'r gwaith, felly bod angen i chi symud mlaen o'r gyrfa chi'n neud ar y foment, neu felly bod angen i chi symud mlaen a newid eich busnes rwyfan, gadael peth pethau i fynd, felly bod chi'n gwerthu pethau ar-lein, okay? felly bod peth stwff ddim yn gwerthu rhy dda ar y foment, gadewch nhw fynd, a drychwch am rhywbeth newydd ac allwch chi drawsnewid fan hyn eich busnes, okay, os tawn yn eich sefyllfa chi ar y foment. Neu fel fi'n gweud yn eich swydd, felly bod chi moyn symud mlaen nawr o'r swydd yma, felly bod chi moyn gweithio i rhywun arall neu rhywbeth arall. Felly bod rai o chi angen gweithio yn y gymuned, okay, neu rhywbeth yn eich gymuned nawr. Yn lle gweithio fel mewn swyddfa neu rhywbeth yn eich ar cyfrifiadur trwy'r dydd, okay. Felly bod nawr yw'r amser o. fi moyn wneud swydd sy sy rhywbeth i wneud â'r gymuned, rhywbeth sy'n rhoi nôl i'n gymuned i. Felly bod rai chi'n teimlo fel yna, oce? Okay? A fel fi'n gweud, mae'n wythnos i asesu wythnos yma gyda Cerdyn y Farn yma. A penderfynu beth i chi moyn fan hyn am y naw mlynedd nesaf sydd i ddod, oce? Okay? Dyna neges ysbryd wythnos yma, bwys. Oce, okay, fi'n mynd i gymryd neges, neges fach o'r yngylion, jyst i orffen y dylleniad heddi. Beth alli di weithio ni plîs ysbryd? Jyst i orffen y darlleniad ein grŵp lyfli ni ar YouTube fan hyn heddi. Wythnos yr 19fed o Ionawr. Oce, okay, beth sydd gyda ni? A'r cerdyn sydd gyda ni fan hyn yw'r cerdyn galw. Chi wedi cael, cael eich galw, oce? Okay? So mae fe'n gweud fan hyn, anrhegion yr ysbryd, A dysgu. O, dysgu fan hyn. Mae'n amser i chi gamu mlaen. Okay? A mae'n amser i chi gamu lan nawr hefyd. So mae hwn yn neges i cwpl o chi fan hyn, oce? Okay? Felly bod rai o chi wedi penderfynu, mae'n amser i fi nawr neu rhywbeth sy'n teimlo bach fwy ysbrydol, neu rhywbeth sy'n teimlo'n dda i fi yn yn, gre, yn yn reddf, Ok, so falle bod rhaid chi'n timlo, o fi moyn neu rhywbeth sy'n timlo'n iawn i fi nawr. Smo fi moyn just neud swydd am arian. Smo fi just moyn neud, uh, bod mewn perthynas er mwyn bod yn perthynas. Fi moyn rhywbeth mas o'r perthynas. Fi moyn, fi moyn cariad nôl, fi moyn yr holl bethau yma, oce? Okay? Felly bod rai o chi'n meddwl, wel, mae'n iechyd i, mae rai fi edrych ar ôl yn iechyd i nawr, a cofiwch nag yw iechyd dim ond yn rhywbeth corfforol, Okay? Mae iechyd y meddyliol hefyd. So felly bod rhaid chi'n dysgu pethau am eich hunain, fel sy'n fod mwy authentic, felly pethau fel yna, oce, okay, wythnos yma. A fel fi'n gweud, mae'r egni fan hyn, yr egni yma o asesu pethau, edrych ar beth i chi moyn yn symud mlaen, a wedyn ni am y naw mlynedd nesaf, oce, okay, chi'n mynd i blannu'r hadau nawr er mwyn y naw mlynedd nesaf yma. So, mae'n bwysig i chi gymryd mach o amser i benderfynu beth i chi moyn nawr yn symud ymlaen wythnos yma, oce? Okay? So, wythnos i edrych nôl ar beth i chi wedi wneud hyd yn hyn yn eich bywyd, le chi meddwl chi moyn i'ch bywyd chi fe nesaf, dyna egni'r wythnos, dyna neges ysbryd i chi wythnos yma. Gobeithio bod chi wedi joio'r darlleniad, os i chi cofiwch roi bawd lan, cofiwch danysgrifio'r sianel, mae pob peth bach chi'n neud fel yna yn helpu fi gyda'r sianel. A os i chi wedi joio'r darlleniad, plîs gadewch neges iso, dwlen ni siarad â chi am y darlleniadau. A os nag yw hwn wedi bod yn addas i chi wythnos yma, jyst gadewch e fynd a dewch nôl wythnos nesaf i weld os yw'r neges wythnos nesaf mwy addas i chi. A os oes diddordeb gyda chi mewn cael darlleniad personol fi'n cynnig reina hefyd, fi'n neud nhw ar fideo ar y foment ok. Mae'r manylion i gyd i chi isod. Tan tro nesa, joiwch yr wythnos bwys. Drychwch nôl, drychwch dros eich bywyd, beth i chi moyn er am y naw mlynedd nesa yn symud mlan. Meddyliwch amdano fe ac wedyn gallwch chi ddechrau plannu'r hade. Joiwch yr wythnos, tan tro nesa, drychwch ar ôl eich hunen a wela i chi yn y darlleniad nesa.